Yohane ku avanyisa ka makumembirhi, nimpundzu wa siku ra Sonto, loko ka ha phumile, Mariya wa Magadala a ya esirheni, kutani a ya kuma leswaku ribye ri susiwile enon'wini wa sirha. Kava loko a tsutsuma, a ya ka Simoni Petro, ni ka mudyondzisiwa loyi un'wana loyi a rhandziwa hi Yesu, kutani a ku ka vona, Va susile hosi esirheni, kutani a hi tivi lomu va nga n'wi lata kona. Hiloko Petro ni mudyondzisiwa loyi un'wana va suka va kongoma esirheni, va tsutsuma swin'we ha vambirhi. Kambe mudyondzisiwa loyi un'wana a siya Petro hi ku tsutsuma, a rhanga a ya fika esirheni, a korhama a hlometela. kutani a vona miceka yi ri ehansi, kambe a nga nghenanga. Simoni Petro la n'wi saleke hi le ndzhaku na yena a a ta fika, kutani a nghena esirheni, a vona miceka yi ri ehansi. Kambe duku leri a ri tsondzerile nhloko ya Yesu a ri nga ri ni miceka leyin'wana, kambe a ri petsiwile, ri vekiwile hi tlhelo. Endzhaku ka sweswo mudyondzisiwa loyi un'wana la nga rhanga a fika esirheni na yena a nghena a swi vona, kutani a pfumela. Hikuva a va nga si twisisa tsalwa leri vulaka leswaku Yesu a fanele ku pfuka eku feni, kavaloko vadyondzisiwa va tlhelela emakaya. Mariya a yimile kusuhi ni sirha ehandle a rila. Loko a korhama a hlumetela esirheni a karhi a rila, a vona tintsumi timbirhi leti ambeleke swo basa ti tshamile yin'wana hi le nhlokweni yin'wana hi le milengeni, laha ntsumbu wa Yesu a wu latiwile kona. Ti ku ka yena, Manana, u rilela yini? A ku ka tona, Va susile hosi yanga, kutani a ndzi tivi laha va n'wi lateke kona. Loko a vurise sweswo, a hundzuluka kutani a vona Yesu a yimile, kambe a nga swi tivanga leswaku i Yesu. Yesu a ku ka yena, Manana, u rilela yini? U lava mani xana? Yena hi ku ehleketa leswaku i mutirhi wa laha ntangeni, a ku ka yena, Hosi yanga, loko u n'wi susile, ndzi byele laha u n'wi lateke kona kutani ndzi ta ya ndzi ya n'wi teka. Yesu a ku ka yena, Mariya! Yena a hundzuluka a ku ka Yesu hi ririmi ra Xiheveru, Rabboni! hileswaku Mudyondzisi. Yena a ku ka yena, U nga ndzi khumbi, hikuva a ndzi si tlhandlukela eka Tatana, kambe yana eka vamakwerhu u ya va tivisa leswaku ndzi tlhandlukela eka Tata wa mina, a nga Tata wa n'wina, eka Xikwembu xa mina, xi nga Xikwembu xa n'wina. Mariya wa Magadala a ya byela vadyondzisiwa leswaku u vonile Hosi ni leswaku yi n'wi byerile timhaka teto. Madyambu ya siku rero ra Sonta, tinyangwa ta laha vadyondzisiwa va hlengeletaneke kona a ti pfariwile hikwalaho ka ku chava Vayuda. Yesu a fika, a yima exikarhi ka vona, kutani a ku ka vona, Ku rhula a ku ve na n'wina! Loko a vurise sweswo, a va komba swandla swa yena ni tsheve ra yena. Vadyondzisiwa va tsaka ngopfu loko va vona Hosi. Yesu a engeta a ku ka vona, Ku rhula ku ve na n'wina! Tanihi leswi Tatana a ndzi rhumeke, na mina ndza mi rhuma. Loko a vurise sweswo, a va huhutela a ku, Amukelani moya lowo kwetsima. Loko mi rivalela vanhu swidyoho swa vona, va ta rivaleriwa hakunene. Loko mi nga rivaleli vanhu swidyoho swa vona, a va nga rivaleriwi. Tomasi loyi va nge i Hahla, un'wana wa lava va khume na vambirhi, a a nga ri na vona loko Yesu a tile. Kutani vadyondzisiwa lavan'wana va ku ka yena, Hi vonile Hosi! Yena a ku ka vona, Loko ndzi nga voni timbanga ta timhingu eswandleni swa yena, ni loko ndzi nga nghenisi rintiho ra mina etimbangeni ta timhingu, ndzi nghenisa ni xandla etsheveni ra yena, ndzi nga ka ndzi nga pfumeli. Loko ku hundzile masiku ya nhungu, vadyondzisiwa va tlhela va va kona endlwini, Tomasi na yena a ri na vona. Yesu a ta, tinyangwa ti pfariwile, a yima exikarhi ka vona, a ku, Ku rhula a ku ve na n'wina. Kutani a ku ka Tomasi, Tisa ritiho ra wena laha, u languta ni swandla swa mina. Tshambuluta xandla xa wena u xi nghenisa etsheveni ra mina, u nga ha kanakani kambe pfumela. Tomasi a n'wi hlamula a ku, Hosi yanga ni Xikwembu xanga! Yesu a ku ka yena, Xana u pfumela hi leswi u nga ndzi vona xana? Va katekile lava pfumelaka, hambi loko va nga vonanga. Yesu u endlile mahlori man'wana lawa yo tala emahlweni ka vadyondzisiwa va yena, lama nga tsariwangiki ebukwini leyi. Kambe timhaka leti ti tsaleriwe n'wina, mi ta ka mi pfumela leswaku Yesu i Mesiya, N'wana wa Xikwembu, ni leswaku hi mhaka ku pfumela, mi va ni vutomi evitweni ra yena.